Xtaqt insaqsik ukoll jekk qattx kellek esperjenza paranormali.
Ifhem, paranormali ġieli kelli, ma tantx skoprejthom ħafna dawn l-affarijiet imma ġieli kellna, tifhem? Darba konna pereżempju konna ġo flett għawdex u ehm, għadem fil-gallerija, insomma għadem pejbu sigarett u kellna jħabib tiegħu u rajna Mara, persuna ta' mara għandha żmien jiġifieri fuq 80 sena żgur, b'libsa qed tħares lejna dirett jiġifieri. U sakemm qed nitkellmu panik kien qed speċi x'qed tagħmel hemm din mara tifhem. U f'daqqa waħda sparixxiet jiġifieri ġo għalqak u rajniak u telqet jew hekk. Sparixxiet hekk żieru.
Sparixxiet kemm dawl abjad magħha jiġifieri ċar, qed tixgħel sanda bozza u daqshekk.

Imma qatt ma rajt dirett apparti di xieħa, dejjem inħoss xi ħaġa, tifhem? Jew xi dawl. Kollum kien, jew. Le, postijiet partikolari ta' ġifieri. Mhux kollum kien.
Astja. Mhux kollum kien. U dawl x'tip ta' dawl? Dawl li jisu jisu sħaba qed iddur miegħek. Mhux dak id-dawl qawwi, tifhem? Kulur ta' sħaba naqaċar qed jgħaddi minn miegħek, jiġifieri speċjalment minn warajja. Eh? Anka, anka ġili ir-riħ nħoss, jisu riħ ħafifek.
U bħala postijiet, eh, ġifiri, jekk tmur ġo post, t-esperienza l-istess esperienza biex li esperienza ċimkien jħor, jew tkun totalment differenti. Nifem, differenti tkun, ta' differenti. Ma ġili, per eżempju, Pereżempju jien nħobb nidħol pereżempju ndur Manuel Island u hekk qabel kont hemmhekk istja dejjem, dejjem qisni. Magħruf hemm, smajt.
Inħoss xi ħaġa hekk.
Hemm xi ħaġa qisha mhux normali, tifhem? Imma mbagħad qatt ma rajt affarijiet hemmhekk, eh? Dejjem jisu dak id-dawl u pereżempju hemm oħra dabonna konna wetelajn u Id-dar ta' sor għandu għan jgħidula. U t-rajm għalija, jew barsax lok. Ma nafx, nsejt, ma ma id-dar ta' sor jgħidula. U l-istess kien is-sajf bħal daw żminijiet. U fit-triq iġbir kien hemm isek jgħat kważi fix-xitwa. Il-kesħa li kien hemm hmm. tal-blieħ iġviri. Imma l-istess ma kienx normali. Le, ovvjament, għax fis-sajf qed tifhem Mhux qed tippretendi il tħoss dik il-kesħa, tifhem? La riħ xej.
Assi interessanti. Anka drabonnom l-istess, għax mbagħad nibda niftakar. Konna għollu ġo flet boġibba, l-awra, u eh, dak iż-żmien il-kera kien ġaħolja, tifhem? U dal-flet kien irħis, u qed ngħid kelli palazz. Eh, kelli kważi bitħa, kważi fajfesajt kbira, jien blajt dal-post.

U mbagħad kelli kelb pitbull, issa da pitbull vera taf kelb taf mhux bħal kelb żgħir, tifhem? Kont nitfa' fil-bitħa, issa kellu bitħa fejn ngħidlek fejn jiġri. U kien jiddejjaq joqgħod hemmhekk jisu jikbi jibża biex jitlaq. Tifhem? Fuq ġewwa.
U kien barra fil-bitħa. Ah. U ma tamitlu gej tal-injam bil-pellets. U kien ħin kollu rrit jidħol ġewwa, fil-fatt kien gerriba il-gej tal-pellets biex jidħol. Fil-fatt imbagħad sebtu ġewwa. Kien jisu fir minn hemm ġewwa tifhem. Bek nemmen, mbagħad skoprejt li kien hemm mewta ġo dal-flet. Il-clip alarms. Ah, żgur, sensittivi. Li jaraw, eżatt, eżatt. U mbagħad qed ngħidlek sibt skoprejt li kien hemm xi ħadd kien miet hemmhekk qed tifhem u mbagħad għamilt one plus one għad jista' jkun kien għadu idur hemm ġewwa, tifhem l-ispirtu tiegħu.